Oi! Na kaĩ nĩ moya gĩkũyũ kĩaugire atĩ ũkũrũ ndũhũraga hũnjiĩ naguo wangi wakũraĩ nĩ wongagĩrĩrwo ngĩ rĩu niĩ ngĩkĩrĩ haha njĩtagwo cũcũ wa rũri nĩ ũndũ wa mũndũ wĩ hau ũtakĩnjũĩ na njugaga atĩ kwa mwaria gũkĩũra kwa mũkiri kuoria tene na rĩu niĩ ndingĩgĩkira gũkũ gĩkũinĩ no nginya ngwaria Gĩkũyũ-inĩ tugaga atĩ mũũgĩ nĩ mũtare, na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ haha nĩgetha tũkorwo tũkĩmatha ũũgĩ na nĩgetha tũkorwo tũgĩtara. Ũngĩcũthĩrĩria njũkĩte haha, harĩa hakĩrĩ na mabuku ma gũgĩthoma nĩgetha tũmathe ũũgĩ, na wakorwo nĩ waigua njĩtagwo cũcũ wa rũũru, nĩ ũgũkĩona ndĩkĩrĩ na rũũru haha, tondũ Gĩkũyũ-inĩ twaugaga atĩrĩrĩ, Atĩ rũũri rũtarĩ njaũ nĩ kũhuka rũhukwaga, na rĩu Gĩkũyũ-inĩ ndingĩkĩenda Gĩkũyũ kĩhuke, na tondũ kũrigĩrĩria nĩ kwega gwĩ kũhonia, na marigiti nĩ tene mboga itanahoha, niĩ ndingĩgĩikara hau ndĩrorere nyone Gĩkũyũ gĩkĩhuka, aca, na tondũ Ngai augaga andũ ake moraga nĩ kwaga ũmenyo, na niĩ ngĩkĩrĩ haha Nĩgetha tũmaanjie ũmenyo, tũkwambĩrĩria na kwamba gũthoma kĩrĩkanĩro. We ũngĩkorwo wĩna gĩaku hau mũciĩ, oya kĩrĩkanĩro gĩaku na ndaria kĩ- ndauga ũhoro wa kĩrĩkanĩro, andũ maoe kĩrĩkanĩro ta gĩkĩ. We ũkĩrĩ na ndimũ ũkĩoe ndimũ, no ingĩkĩmwĩra mũndũ ende kĩrĩkanĩro gĩake. Tũrathoma ndimũ mĩrongo ĩrĩ na inya ndimũ mĩrongo ĩrĩ na inya Tũrenda kũmenya ũhoro wĩgiĩ ũrĩa tũngĩrũgamia bũrũri witũ na ũrĩa tũngĩrũgamia nyũmba itũ. Nyũmba ya Gĩkũyũ nĩgetha ĩkinye kũrũgama ĩngĩrũgamio nĩ kĩĩ? Tũrenda kũmenya nyũmba ĩrũgamaga na njĩra ĩrĩkũ. Na ngĩaria ũhoro wĩgiĩ nyũmba, ndĩraria ũhoro wĩgiĩ ngwatanĩro gatagatĩ ka mũtumia na mũthuri. kana mwanake na mũirĩtu tondũ haha nĩho bũrũri wambagĩrĩria na haha nĩho tũngĩona njiarwa ta ici ũguo nĩ ngwenda tũmenye nyũmba yakagwo na kĩ nimo mĩrongo ĩrĩ na inya kamũhari ga ithatũ ĩrauga atĩrĩrĩ nyũmba yakagwo na njĩra ya ũũgĩ ũtaũku nĩguo tũmaga ĩhande atĩ nĩgetha bũrũri ũrũgame

Nyitai kiugo gĩkĩ, Mũndũ mũũgĩ nĩwe wĩ na hinya, ĩĩni, mũndũ ũrĩ na ũmenyi nĩwe ũkaarigia kũho- ũhootani. Amu ũũgĩ ndirĩ ita, thiiaga ũrĩ mũtaare o wega. Kũrĩa kwĩ na aheani aingĩ a kĩrĩra, gũtũũraga kwĩgangarĩte. Nĩmũranyita ũhoro ũcio? Kũrĩa kwĩ na aheani aingĩ a kĩrĩra, bũrũri ũcio ũtũũraga wĩgangarĩte, na ti niĩ ndauga nĩ kiugo kĩa Ngai kĩauga ũguo. Gĩkũyũ gĩkiuga mũũgĩ nĩ mũtaare, nĩkĩamenyaga. Na tondũ Gĩkũyũ-inĩ tugaga mũkũrũgae wonie mũruna, niĩ ngĩkĩrĩ haha nĩgetha tũgaĩre ciana ici ũũgĩ na tũmahote kũmahotithia gũ- gũ- gũtwarithia mũtũrĩre wao matarĩ na thĩna na marĩ andũ ogĩ. Na tondũ nyũmba ĩrũ- ĩrũgamagio na ũũgĩ na ũtaũku nĩguo ũtũmaga ĩhande wa maitho tondũ ti wa rũthiomi ngĩkĩrĩ na a- a- ngĩkĩrĩ na aru na haha na niĩ ndĩ mũkũrũ na ndĩrenda tũgae nĩgetha marĩkie kũmenya rũgama mũthoni ũkorũgame haha tũigue kana nĩ ekũmenya mũthoni mũkũrũ gaya wonie Rora kũrĩa no na wanĩrĩre biũ maigue. Mũkũrũ ga wonie ndũnanĩrĩra mũndũ anĩrĩra anĩrĩra we nĩ kĩndũ anĩrĩre. Mũkũrũ ga wonie mũkũrũ ga wonie mũruna. Njũgũma njega yumaga ikũrĩro. Ng'aragu ndĩhoyagwo ũhoro. Ciana citirĩ ndokeirwo nũ arauga ciana citirĩ ndokeirwo nũ na gũtirĩ kĩega kiumaga. arauga gũtirĩ kĩega kiumaga hega rĩu nĩ ngũkĩenda we onawe woe ikinya tondũ ũkĩrĩ mũkũrũ na ũkĩgaĩre ciana gĩkũyũ nĩgetha na ithuĩ tũtwarithie bũrũri witũ na mbere tũtirĩkĩtie nĩ ngwenda tũthiĩ na mbere nĩgetha tũkorwo tũkĩmoria thimo cia gĩkũyũ No tũ- ona ũrĩa nĩ tũgũkĩthoma nake koguo nĩ tuona nĩ gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ gĩa kerĩ nĩ nganda cia mwanya nĩ tũrathiĩ na mbere na ũkĩmanda ũgĩ